Am y tro cyntaf erioed, mae lesbian pop culture yn y mainstream. Ni'n obsessed, chi'n obsessed, a ni moyn siarad amdano fe. Ydyn, ond ni'n hoffi siarad am straight stuff hefyd, pob mouth stuff really. Um, felly, dewch gyda ni. Croeso i...
Pob Look Babe! Jyst uh, rhywbeth bach ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle ychydig bach o iaith gref, rhagu yn dda, um, yn y podlediad yma, siwr o fod achos o Cat Morris. Soz.
okay, so Ni'n nabod ein gilydd. Ie. A falle bod yna rai pobl sydd yn gwrando yn mm. nabod ni hefyd. Yn gwybod amdanyn ni.
Yn gwybod amdanyn ni, yn, yn ffrindiau ni, yn perthyn i ni. Gobeithio ddim yn perthyn i ni, actually. Ie. Yeah.
Um, ond, ie, yeah, un o'r sydd ddim yn nabod ni, mm. um, falle dylwn ni gyflwyno'n hunan tyma bach. Neu, Cyfle mewn gilydd. Oh! Yeah?
OK, OK.
OK. okay.
So, iawn, cat di'n gynta.
OK, fes i'n cyflwyno Cat and Herbs, Cat and Herb, fel um, Golden Retriever, Egni Golden Retriever. So mae hi'n... Sa'n gwybod sut, literally, ei sŵn yna. Dyna Cat and Herb. Dwi'n sôn o'n deeply nervous, but yeah, to yeah. be fair, weithiau. Egni nervous.
Oh, Ie, yeah, ond fel cadwch mlaen gwrando ar podlediad yma, ble mae un o'r cyflwynyr gyda massive nervous energy. Ond mae'n ffain, achos fi'n balans o fe mas. Wyt ti?
Gyda zen. Na, achos, no. right.
Cat Morris, da bawb. Um, o'n i'n meddwl pan nes i cwrdd â, dechrau siarad gyda Cat, bod hi'n eitha fel, mm, rhy cool. Oh. Bach yn black cat energy, yeah. fel mae'r lesbians yn dweud. Yeah. Bach mwy, Dim stand-offish, dim hwnna'n harsh. Wel... Ond bach mwy fel... I don't know, cymryd bach mwy i dderbyn pobl mewn i'r yeah, fold. Ie, mae'n wal. Mae'n bach o wal.
Yeah. Ble fi fel, good God, build a wall. Yeah. Achos...
build a wall. Ddim fel Mabo. Na. Ond fi'n arguably rhy agored. Na.
Wel, ond mae'n dda am podcast, so... yeah, buckle in. So, um, dyna so, ni. Yeah, dyna ni.
Um, a ni wedi bod yn ffrindiau sbal fach nawr, so ni'n meddwl pam lai na wneud... Wel, just ffilmo a recordio beth ni'n siarad am anyway. Ie, yeah, mm -hmm. achos fi'n meddwl mae'n gallu bod yn diddorol, weithiau.

Pob lwc babe, croeso. Croeso babe, ie. Pob lwc babe. Pam ni'n neud hwn? Cwestiwn da. Ie.
Um, T'w be, ni'n jyst yn lyco sgwrsio, really, yn pa- yeah, mwy na really. dim. Ie, yeah, ond fi'n meddwl beth sydd wedi sort of hala ni eisiau gwneud yn nawr, mm. a hmm. sort of am y pynciau mwy sort of queer hoiw yma, ond hefyd, honestly, bach o bopeth, yw this lesbian renaissance ni wedi gweld eleni.
2024.

podcast. Ie, yeah, os chi ddim yn meddwl oedd e werth e, honestly, just peidiwch gweud os cat, achos, my god. oh, god, nightmare. ti beth yn meddwl, ta, dyna beth oedd y peth mwyaf rhwystredig i set o lan. Y Rhwng y mics a'r yeah, cameras.
Yeah, yeah. A... Got it. no. um, so mae Pob Look Babe yn teitl i un o hoff gyda'i am fi'r flwyddyn gan Chapel Roan.

pob lwc hun. Na, a fi'n meddwl fel general sort of neges i unrhyw un sydd yn sort of... Mynd.
Troia. Mynd troia, ffigro fe mas. Hyd yn oed os chi wedi bod allan as ages, mae yna dal gymaint, i, i fi anyway, mae yna dal gymaint o ffigro mas dal i wneud, and probably mm. still nawr. Yeah. O ran just fel, unwaith ti di ffigro mas ti dy hun, mae rhaid ti ffigro mas y dating scene, a mae hwnna'n chaos. Oh, oh okay, right, so gan ni fynd, let, let's deep dive. yeah, y dating scene hoiw, neu mm. bai, neu LGBTQ+. Mm. Pam wyt ti, sut fysa ti, os oedd rhywun yn gofyn ti, fe nhw beth ti cael profiad ohono fe, yeah. a nhw gofyn ti disgrifio fe mewn fel un brawddeg. Mm. Oh, minefield. minefield, be yeah. honest, achos I mean, I think ni gyd i bod gyda rhywun sydd wedi bod gyda ffrind ni, sydd wedi bod gyda ex ni, neu sydd wedi Be bynnag. Yeah. Ond achos, ddim achos fel we love the drama, mae rai pobl definitely yn. Mae rai pobl definitely yn. Ond, I'll speak for myself, yeah. ti just methu osgoi e. Na. Fi di fel deitio mewn gwledydd arall, am bod gwledydd arall fi'n meddwl Lloegr. A mae'r ma ma problemau yma dal yn cropo lan. Mae'n... Mae fe, ond fi'n meddwl, wyt ti'n meddwl falle mae rhai ohono oherwydd falle yn wedi pan chi'n ifancach neu chi just newydd ddod mas. Yeah. Chi fel arfer dyw e ddim yn amlwg pwy sy'n hoi... Mae'n an... Pan ych chi ar fynd y mas pan chi'n ifancach, os chi ddim mewn gay club, os chi, chi ddim really... Os chi'n swil, neu mm. chi ddim yn rhywun sy'n mynd i gofyn, wyt ti'n gay, neu trio flirt ar fy merch arall, rhaid gofyn i'w fod yn super straight. A so, fel arfer, chi'n chi deitio pobl sy'n nabod rhywun chi'n nabod. Ie, yeah, Achos mae'n haws. And I will say, hyd yn oed pan ti'n cyrraedd y pwynt ble ti yn dechrau mynd i gay bars a stuff, mm. fi erioed, ydy hwn yn wir dal? Oedd e definitely where I'm ages, fi erioed i pwlo mewn gay bar. Dim unwaith. Fi wedi.
Fi heb, cos fi'n hoffi fel... Yeah. Sut ti'n geirio hwn? Fel ambiguous, not like...

type fi, whatever, sgen i ddim really type, ond mewn merched, fi'n lico merched ffem. Yeah, same. So mae fe bach yn anoddach Mae'n gallu bod yn anoddach i sboto. O bod, ie. Yeah. A mm.
weithiau, bys y merched falle jyst yn cymryd e fel, oh, ti'n trio, trio bod yn ffrind i fi. Do, yeah, yeah, ond like, beth honestly... Yw'r, beth yw'r gwahanol rhwng just bod yn neis i rhywun a flirt o? Falle um, bod na un fi just yn crap yn flirt o. Ie, yeah. hwnnw'n fi'n bod yn defensive nawr, achos... Er, er, Yr unig reswm fi ddim wedi bod yn gay, well, maybe, they, maybe they were lying, ond bob tro maen nhw wedi bod fel, oh, I've got a boyfriend. Mm. Bob tro, ti'n kind of fel, mae pa, ma croeso i bawb fan hyn. Oes, mae croeso i bawb. Ond on, ti me, mae rhai hwnnw fel, fel, oh my god, fi mor flattered, ond oh, yeah. mae boyfriend fi reit fan hyn, a fi fel, oh, oh sorry, well, didn't know. Yeah, boy, yeah. Whoops. A maen nhw'n generally eitha cool, Miss, achos yeah. yn gyffredinol, mae'r bachgen sydd gyda merched girlfriends bai. Mm. Especially os maen nhw'n fel cool gyda mynd i'r fel club gyda nhw'n stuff. Mm. Like, nhw'n pretty sound, nhw ddim yn mynd i fod fel, urr. Ie, ie, ie. Nhw'n mynd i fod fel, oh yeah, mm. sweet. Wel, achos mae hwnna'n holl twa, topic arall, achos mae, mm. fi'n teimlo dyw dynion yn gyffredinol ddim yn cymryd menywod fel threat. Ie, yeah, mae ma hwnna'n wir. Sydd yn... Yn rhannol yn beth da, achos mae'n golygu bod ti ddim yn cael that kind of... Ie, ie.
Ie, ond mae'n ffordd, mae'n rhywbeth arall, achos dyn ni ddim yn, dyn ni ddim yn gweld ni fel cysur leia. Ie, dyn ni ddim yn gweld ni ar un lefel. Ie, dyn ni ddim ar un lefel.
Mm. Ond mae hwnna'n ma hwnna rhywbeth o ddolol, actually, achos ges i brofiad um, fel mis yn ôl ar pen blwydd fi. Sut o'i ti'n teimlo am um, pobl syth Tewa, dim just fel, tewa, cwpl o bobl syth mewn clybs, ond pan mae fel hen parties a pethau yna yn mynd i clybiau hoiw bron fel... I don't know, fi'n gweld dau ochr, mm. fi'n gweld falle maen nhw'n gweld e fel um, gwagle saff i menywod, yeah, achos mae lot o clybs ddim yn saff. Na, 100%. Ond hefyd maen nhw'n gweld e bron fel fi moyn mynd lle mor gays achos ni'n loads o hwyl a mm. we're not there to be peer da. Yeah, but, ma, he, ond hefyd, fi ddim yn meddwl bod nhw fanna for like these gays, fel na, merched hoiw. Exactly, fanna amr. For, like, the, a wedyn ti... I think mae'n case by case basis mm. i raddau. Henders falle less so. Ond, yeah, mae hwnna, yeah. Ond generally, fi'n meddwl, mae'n dibynnu, os wyt ti'n rhywun sydd yn gefnogol yn gyffredinol o bobl mm. hoiw, neu mm. ti fyna gyda ffrindiau hoiw ti, achos bod nhw eisiau mynd fyna neu be bynnag, mae'n ma wahanol yeah. iawn i os ti just fel, bron fel, dim, dim dim freak show, bron fel, ti'n fel pan ti yn y circus, a ti yeah, just gweld sut maen nhw'n byw. Yeah, oh my god, yeah. Well, yeah. Ond wedyn fi'n mynd yn offended pan maen nhw fel, oh my god, like, yeah, ti like, oh my god, sorry, un, just yn dweud oh. hello, A dau, you're in a gay yeah, bar. You're in a gay bar. Mae ma, like... ma cwpl o beth, mae cwpl o... O'n i arfer, oedd gen i ti ac o'n i'n neud gwaith i'r ti ac oedd cwpl o um, tradies i dod mewn mm. weithio. Ond ti'n tradies gyd yn lovely, it's fine, I'll give you a cup of tea. Ond mae cwpl ohonyn nhw wedi dweud pethau fel, o, oh, ti'n sain meindio, um, sain meindio pobl bod yn hoiw, ond fi jyst ddim yn lico camp, pobl camp. Mae fel... Yeah, it's not up to you.
Mae hwnna'n insane. A hefyd ti'n dweud hwnna y person hoyw sy'n byw efo girlfriend ti. Ie, yeah, fel outright homophobia o flan fy wyneb, ac ni just fel, can I fire you? Sa'n gwybod be yw'r situation? Ond, ie, yeah, y profiad, y profiad o'n i'n sôn am um, mis yn ôl ar ben blwydd fi, O'n i'n chwilio am rhywle i fynd ar ôl cael bwyd gyda teulu fi. Mm. So just fi, um, chwaer a dau frawd a'n partneriaid ni i gyd. Um, so mae fi a partner fi yn straight passing. Hmm. Um, a o'n i fel, ti'n be, ewn i, i Mary's, yn penblwydd fi, that's where I want to go. Oedden nhw fel, yeah, we'll go there, that's, you know, yeah, whatever you want to do. Great. Mm. So athyn ni i Mary's, a nath y bouncer cymryd un look arni ni, a just mynd, oh, we're bookings only. Oedd e'n nos sadwn, a fel nawr gloch y nos. Yeah. Cyn i fel, oh, mae'n really frustrating yn y ffordd yna bod cymuned fy hun ddim yn derbyn fi achos bod fi ddim yn stereotype. A, ac i fod yn deg, mae'r bouncer yma falle ddim yn y gymuned, a falle byse fe ddim yn gwybod. Mm, os ti'n gweithio i Mary's. Ie, yeah, ond dyw e ddim, that's the issue. Dyw, mae lot o'r security guards yma, maen nhw'n gweithio i cwmni arall, a maen nhw jyst yn dod nhw mewn. Ond ond dyna nhw'n cael ei briffo yn gall. Yeah, exactly. Fi jyst ddim yn meddwl bod e esgus. Fel, ond falle bod Mary's wedi, wedi cael... briffio'r security guards i wneud hwnna, achos dyn nhw ddim moyn pobl syth yn safe spaces. So fi, ar, ar, ar y pwynt yna, o'n i fel, fair enough, I, I'm not going to argue my case, achos yeah. mae rhan fwyaf o'r grŵp yn syth. Ond, o'n i just bach fel, oh, mae hwnna'n drist, really, i fi fel person hoiw. Mae definitely rhoi stredig, os ti'n berson hoiw a ti ddim yn cael mynd mewn, yeah. achos bod ti ddim yn edrych yn digon hoiw, mm. achos But I fi fy hun, fi'n kind of yn yr in-between yna, ble fi'n... I would say yeah, straight passing generally, ond eto ddim yn super feminine na dim byd. Yeah. Loves me a suit. Ond, Loves um, me a coward. me a fellow.
um, ond, so, ti'n kind of weithio'n teimlo fel bod ti ddim yn digon
ddim yn digon hoyw yeah, cwya ar oh gyfer y byd yna, a wedyn ddim, yn digon syth ar gyfer oh, y byd. 100%, dyna, dyna, ie. Yeah. Mm. A mae'n, ie, yeah, mae'n just yn weird, achos os chi'n meddwl nôl cyn i fel pan oedd gay bars a pethau'n underground, os ych chi'n mynd mm. i rhywle syth, Yeah. Um, ac chi'n dod ar draws yn hoiw, bys nhw ddim yn gadw chi mewn, a wedyn mm. cut to, fi'n mynd i bar sy'n fod yn staff i pars yn hoiw, and I wasn't let in. So then, oedd e just yn ddiddorol y brofiad, really. Yeah. Anyway, beth ti'n bod yn neud yeah. os drath yma? Um, oh, siop anadolig. Okay.
Ond
OK, fa- fi'n gwybod ti wedi cael hwn. Nadolig cynta gyda partner newydd. Mm -hmm. Newydd ish. So fi a Rach wedi bod yn y gilydd fel 5 mis. Ie. Yeah.
A pam rhydd ti a Sam wedi bod yn gilydd nawr? Just os chwech mis. OK. So, o gwmpas yr un amser. Amser. So,
fi wedi cael pen blwydd yn ystod y mhm. cyfnod yna, di reich heb, so mae hwn yn tro cyntaf fi'n prynu rhywbeth fel... Ah, OK, fi hefyd, fi wedi cael yeah. pen blwydd, di Sam heb. OK. Yeah. So... A maen nhw, wyt ti'n teimlo fel maen nhw wedi set o'r bar? Fel pan na Sam started pen blwydd i, o'n i fel, oh my god, mae'r bar mor i chael. Ond okay. 30th ti hefyd, so fanna'n fel... Ie, yeah, ond o'n i just... I teimlo 30th birthday yn fel dod yn uwch na nadolig, for sure. O, oh, ydy, ydy, ydy. A hefyd, mae gyd amdano ti, so mae fe'n kind of fel...

Ni 'di bod yn trafod wneud fel um, gweithgaredd yn lle. Okay, experience. Ie, yeah, yeah. ni'n gwybod exactly beth yw, e, to be honest. Achos, wel, wnaethon ni ddechrau off yn rhoi fel thema. Gwneud be?
Thema. Thema, So, ni fel, oce, okay. okay, a, a, a doing thing, um, a fi um,

Ond sa'i meddwl mor advanced o hwnna. Na. So, um, achos ni'n treulio nos oil nadolig mm -hmm. yn ti riannu fi. Okay. Sydd yn cute. Cos fi ddim wedi gwneud hwnna blaen gyda partner. Partner, oh. Na, fi heb. Oh, oh my god. So at the right age of 32.
A hefyd at the right age of 32, fi'n eitha siwr, o'n i beth nhw'n stopio eleni, a bydd hwnna'n sioc. Um, mae mam a dad fi dal yn neud um, hosan i ni.

fi just okay. moyn. So heddi, bore ma nes i gofyn Sam, fel, oh, fi, fi eisiau neud rhywbeth, fel, fi wedi bod yn edrych ar right move ar tai fi ddim yn mynd i brynu, jyst i fel, twa, teimlo fel fi'n gallu fel dychmygu, o, beth yeah. bys ni'n neud y ti yna. Mm. So fi fel, please, please, ni'n gallu jyst neud rhywbeth fel, jyst peintio wal. Fi fel, yeah, go for it. Be ti'n mynd i beintio? Ti ddim yn well, hoffi Be?
Ti'n hoffi popeth bod yn really blaen? Wel, na, na, na, na, na. Nath i bron yn cael heart attack pan nath i weld y stafell yma. Os chi jyst yn gwrando, byddwch chi ddim yn gwybod. Mae'n peach. peach. Ond pan i'n gweud peach, mae'n fel... Or, or, uh, it's on the, or, it's on the orange side of peach. Fi wedi bod yn ymladd gyda goleo hwn achos y pitch, fel mae'r undertones yn croen fi ar hyn o bryd. Oh. Ond mae jyst yn mod neis a gynnes. Fi wedi yeah. deall rhoi o hwnna. Ond mae'n metal.
No, mae'n lyflu. Honestly.
Ti nath hwnna?
Ie. Yeah. O, da iawn.
So mae'n fel industrial fi'n di, fi'n, scaffold fi'n DIY lesbian. Oed, a fi, fi yn hefyd, ond fi fel softcore DIY lesbian. Ie. Yeah.
Yeah. Fi jyst yn licio neud fel y peintio a fall... Fi'n actually, fi'n licio drillo tyllau. Fe, I Nice. love a grip it. Os ti'n Ocê. byw mewn, mewn new build, ti'n Ie. gwybod beth yw grip it. Ie. Yeah. God's work. Fi'n um, breuddwyd fi Ie. yw cael ti un dydd be... Oh, I would die for a garage. Fi'n caru garage. I would Ond fi die isie- for garage, ond wedyn bys ni'n converto fe mewn i rhywbeth arall. Achos Ie. yeah. pam ti just cael shed Na, fe? fi eisiau woodworking workshop yn y garage. A falle un hanner pottery.
Ti mor gay. Ie. Yeah. Na, bys ni'n conversio'r garage, mae'n i mwy o fel gwaglau, just roi stuff. Ie, yeah, sure, ond yn, yn, this is in a dream world. Yn a dream world, mae'r tŷ yn digon mawr. Mae'r garage yn ffain. Mae'r garage ar gyfer fel... Okay, yeah. Fel outlet fi, ble fi'n gallu neud fy bits bach creadigol. Okay. Fi gallu creu yeah, fel, oh, amazing.
Like, shelves really cool. Oh, love. Yeah.
Dreamy. Wow.
Mm. Bydd pawb yn impressed.
Fi yn ymwedig. yeah, ymwedig.
sure.
So, Catch pan nes i um, cerdded mewn heddi, oedd ti yn really nervous. Mm. Oedd ti'n ista fan hyn, actually, ar ffôn ti, just fel, dere mewn, o'n i'n nocio. Be oedd ti'n neud? O ti'n stres fi mas, achos o ti'n trio mynd â fi i ffwrdd o'r laptops, ffôns, popeth i um, at y producer ti. Ie, yeah, sori.
Ac ni hefyd yn bach yn hwyr bore ma'n cyrraedd, achos... Ie, yeah, wei hwyr, ti fod fan hyn gynt. Am 11 o'r gloch bore yma, ath tocynnau ar werth ar gyfer A Euros! A Euros!
Fi yn absolutely buzzing off my tits yma. So, honestly, pan nath ni qualifio, chos o'n ni di... Athyn ni wylio'r gêm... Uh, so yn rhan un, yeah. y gêm yng Nghaerdydd, yn y qualifier yn erbyn y werth, ond yn y play-offs, nath ni wylio hwnna gyda'n gilydd. Yeah. A gyffens ni, double day. Cute. Well, lesbian double day. Yeah. It was great.
Um, oedd e'n gre, achos oedd hwnna'n dro, so oedd hwnna'n dal mm-hmm. gobaith. Mm -hmm. Ond o'n i methu mynd i'r gym yn Iwerddon, cos well. ni methu cael yr amser nawr. Ac ni'n gweithio. Ie, yeah, exactly.
So, pan nath ni qualifio i fynd i'r Euros, o'n i yn llefen. Oh, the ti. Oh my god, ca, o'n i mor emosiynol amdano fe. O'n i just fel, Fi beth credu. Ie. Yeah. A o'n i jyst yn...
Pan o'n i'n fach, o'n i'n chwarae loads o bod joys, o'n i'n yeah. chwarae ar eirth a stwff, ond rhaid fi stopio chwarae, achos oedd ddim... Yeah. O'n i'n methu, oedd ddim, ddim tîm. Ond y tîms i'r bach yn ei barhau, yeah. ond at a certain point, merch yn gofod stopu. Um, a ti'n modd, achos chwarae bach mwy yn ysgol a stwff, ond oedd ddim tîm merched pil droed, mm. ni, nath ni chwarae fel doi match, yeah. cos oedd ddim digon o ferched da unrhyw yeah. fath o ddiddordeb. Yeah. O nawr. Fi yn buzzing. Mae so, mor excited.
Ni di, so nath fi a pan fi, nath ni bwco a wylwn ni neithiwr hefyd. Do, fi di bwco rhyw fath o accommodation. Falle so mae chwech ohono ni'n rhannu. Mae chwech o'n ni'n mynd.
Fi a girlfriend fi Rach, ti a girlfriend ti Sam, mm -hmm. ffrind fi Branch. A ffrind fi Fern.
O ni. So just load of gays. Yeah. Mae actually.
Oh, mor exciting.
Mm. So, yeah, fi mor buzzing amdano fe. A, oh my gosh, bod rhaid i ni wneud um, podlediad allan yna. Ww! Yeah! O, oh, mae'n sy'n really dda. A nawr ni ffindio... Ie, yeah, nawr ni cael pobl i ymuno mewn. Ie, yeah, fi'n yeah.
joio hwn. First episode ni, ni fel... Yn yeah, mis gorffennaf.
Pan fydden ni dal yn gobeithio. Ail gyfres, mae'n siwr. Oh, mae'n siwr, mae'n siwr. So, oh, exciting.
Yeah. Ond mae'n pethau all wedi bod yn digwydd yn y byd pildroed yn dod. Yeah, so fi'n dilyn pildroed merched yn eitha agos. Mae dy fi season ticket Cardiff City Women's. Woo. A mae gen uh, fi'n cefnogi Chelsea. Uh, Chelsea. Um, yn y WSL a stuff. Um, so, fi'n kind of yn dilyn beth sy'n mynd mlaen gyda pildroed. Does dim lot o ddiddordeb dy fi mewn pildroed dynion. Fi'n dilyn mm. Cymru, yeah. y dynion. Ond, ond o ran fel yeah. mas, dim, fi'n na wylio fe, ond yeah. fi ddim yn fel, o, oh, dwi e ddim yn rhan o fel siarad yeah. fi. Ti'n gwybod? Yeah. Ond, Fi yn sort of gweld beth sy'n mynd mlaen yn byd pildroed dynion. A un peth sydd wedi bod yn mynd mlaen yn ddiweddar yw'r armbands. Mm. Um, Pride. So mae gen nhw fel armbands enfys, fel mm. y mhm. Pride flag, uh, ar gyfer y capteiniaid. A mae hwn yn rhan o ymgyrch fel y Rainbow Lace oedd mm. nhw o blaen, i just i drio creu bach mwy inclusivity, achos mm. ar hyn o bryd, does dim un chwaraewr pildroed yn y Premier League. Fi moyn gweud fel hyd yn oed yn y Championship chwaith, ond os neb Neb allan. mas. Waw. So, um, fel yn hoiw neu'n bai yeah. neu Ie. unrhyw beth. So, statistically, dy hwnna Mm. just ddim yn wir. Na. Dwi fi just ddim yn Dwi ddim, bosib bod hwnna'n na.
wir.
So, really, y gwir yw, Ddim bod 'na ddim dynion hoyw yn y leagues... Ond bod nhw ddim yn teimlo...
Bod 'na ddim dynion hoyw sydd yn...
Allan. ...teimlo fel bod nhw'n gallu...
Ie. ...bod allan. A ma' hwnna'n broblem ynddo'i hun, reit? M-hm. So, ma' nhw 'di cael yr armbands yma, yr capteiniaid i wisgo. Ond ma' lot ohonyn nhw wedi gwrthod wneud. Mm. Mae rhai ohonyn nhw wedi sgwennu pethau fel I love Jesus ar peth nhw. Mm. Os dim byd yn bod, a mm. os ti'n caru asu, you do you. Yeah. Like, mae yna digon o bobl hoiw sydd yn caru asu. Yeah. Ond sy'n ni yn dadle bod yna rhywbeth i ddarllen i mewn i pan dwi e ddim wedi sgwennu hwn ar unrhyw ba, am, band ba, arall. Captain's Na, band arall. Pam yr un yna benodol. Pam yr un yna benodol.
Yeah. Cos mae'n meddwl bod y ddau peth yn conflicting. Yeah. Fine. OK. Fi o'r farn, dyle neb wisgo rhywbeth os dyn nhw ddim eisiau gwisgo fe. Na. Dyle neb ffos o ti i wisgo unrhyw beth Pride os ti ddim yn, os ti ddim yn teimlo fel bod e yn rhywbeth ti'n cefnogi, ffain. Mm. Like, obviously, mae'n awful i drist i ni. Yeah. Mae'n rubbish. Yeah. Um, teimlo fel bod ti ddim yn cael dy dderbyn, fel bod na, na. ddim lle i ti mewn yeah. pildroi. Dyna pam, dos A'r peth yw, oedd e ddim yn bodoli o'r blaen, yr armband yma'r Rainbow Laces X. Mm. Ond mae'n bodoli nawr, a so mae nawr, mae hwn yn cam, active cam i fynd yn erbyn hwnna. Ie. Yeah.
Dwi e ddim jyst yn cadw'n dawel, mae'n gwneud rhywbeth ar bwrpas. Ie, yeah, ydy, right? ydy. Guess, yeah. Ydy. A Nes i weld un take yno fe, I wish o'n i'n gallu cofio pwy oedd wedi gweud hwn, ond oedd e'n oedd e'n oedd e'n ddyn sort of canol oedish, fi'n meddwl falle oedd e arfer chwarae pêl-droed o'r blaen. Mm. Um, oedd na ddim unrhyw fath o indication yn y fideo bod e'n hoiw i hun na mm. dim byd, oedd e ddim yn swnio fel bod e'n siarad o, tymor, man personol. Mm. Ond oedd e jyst yn dweud, yr un peth o fi'n dweud, really, dylen neb, dylen neb hala ti wisgo'r armband yna os ti ddim mm. eisiau gwisgo fe. Ond, os ti ddim eisiau gwisgo rhywbeth sydd yn wneud dim newid a mae jyst yn dangos bach o gefnogaeth a trio creu rhywbeth mwy cynhwysiol ar mm. gyfer dy gyd chwaraewyr di sydd bydd rhai ohonyn nhw yn hoiw. Yeah. Bydd rhai ohonyn nhw, mm. pobl sydd wedi chwarae'r clwb yna, yeah. neu sydd yn mynd i. Yeah. Well, Statistically.
Yeah, sicr, yeah. y pobl ti'n gweithio gyda, mm -hmm. definitely. Bydd yna mm -hmm. rai pobl hoiw yn gweithio ar y clwb yna. Os chi'n clwb mawr, mm -hmm. gyda fel, tymod, yeah. miloedd o bobl, well, canoedd miloedd o bobl yn gweithio i chi. Tîm y menywod sy'n rhan o'r clwb. Tîm y menywod sydd yn rhan o'r clwb. We all know that story. definitely gay. Strong demographic.
Um, Neu'r cefnogwyr, of which oh obviously mae yna gefnogwyr yeah. hoiw.
Os ti ddim eisiau gwisgo'r armband, ffain, ond falle dyle ti ddim bod y captain. Mm. Na, dyle ti ddim. Ond ydy hwnna wedyn ar um, y pobl sydd yn wneud y penderfyniad o pwy sy'n captain, achos fi wedi clywed yn amlwg wedyn, efo'r coach neu'r manager nath ddeud, oh well, mae fe, he's entitled to his own views. Yeah, a fi'n totally cytuno. Yeah, ond wedyn...
Ond but if your views aren't inclusive... Ie, yeah, a dyle, dyle'r captain adlewyrchu'r values yr, yr clwb. 100%, so mae hwnna'n cael fi ofyn, okay, well, beth yw yeah. values y clwb te? Yeah. Yeah. Cytuno.
Ydych chi'n glwb sydd eisiau croesawu cefnogwyr mm. o bob cefnder, mm. neu beidio?
So, mae dyn ni grŵp o bobl gymysg o bobl mm. o, hmm. o'n fywyd ni, y ddau hon ni. Ia. Um, mae dyn ni exes. Mae dyn ni exes, ni'n ni, ni ffrindiau gyda nhw, ddo. Mae dyn ni, wel...
Obviously, otherwise bod nhw ddim yn rhoi nhw mewn Mae ma, ma Catrin yn ffrindiau gyda lot o exes. Mae hwn yn boncio gyfer dynod arall, falle, ond

Oh, yeah.
Yeah.
Wel, ond maen nhw'n lesbians sydd yn lleol i'n calona. OK. Diolch. Ie, ie, ie. A ni mynd i gofyn nhw cwestiwn pob wythnos. Ie. Um, am unrhyw beth. Gallai fe fod am unrhyw beth. Ond mm. yr wythnos yma, be dyn ni wedi gofyn nhw? Um, ni wedi gofyn iddyn nhw, gan sydd dyma'r penod cyntaf, ni wedi gofyn iddyn nhw i rannu beth oedd eu gay awakening nhw, yr crush cyntaf, neu ti'n modd, y moment cyntaf yna nath hala nhw fynd, oh, oh, okay, beth o'n? Um, Pyn mae hwnna unrhyw un fel off y teledu neu ffilms neu beth bynnag, neu falle yn bywyd go iawn nhw, yeah. spicy. Yeah. So, um, yeah, and they've delivered. They've delivered.
so, yeah, oh. dyma rhai o beth ydy ffrindiau ni ddweud. So, mae rhai o ffrindiau ni siarad Cymraeg, dy rhai nhw ddim, fel mm. yn bywyd go iawn. So, um, pwy newn ni ddechrau gyda? I ddechrau efo Fern, so mae Fern yn ffrind gorau i fi um, ers o'n i'n 11 mlynedd oed. Mae hi just yn um, beautiful human being. Mae hi'n lush, mae hi'n mor ffynnu, mae hi'n mor ffynnu.
Um, yeah, ti'n barod? Ydw, oce. Okay. Go.
Fern. Hello, Cat times two. Um, what a question. Um,

I think I'm gay.
Cute! Aww. Shit, I think I'm gay. Ti'n gwybod beth sy'n ffynnu ddo? Achos fi'n gallu soweniaethu gyda hwnna. Fi'n cofio mm. mynd lan loft a gwylio mynd ar YouTube a just gwylio y scenes gyda nhw'n oh, dwy yeah. ynddo fe. penodol, ie. A o'n i'n genuinely dal ddim yn meddwl bod hwnna'n unrhyw fath indica indication o unrhyw beth. O'n i'n slow on the uptake. Oeddet ti? gyda- Oh So, my god, o'n i'n Fi'n way trio slow ar hwn. cofio, ar y pwynt yma, o'n i... Fi'n meddwl, o'n i heb... Fel, o'n i heb sylweddoli, falle, ond... Fi'n meddwl, into the second season of their relationship, o'n i wedi dechrau gweld merch mewn fel super secret relationship. A oedden ni arfer cymharu'n gilydd i nhw, achos oedd hi'n tal, oedd y merch yn dal, oedd all of this stuff, ac ni'n, yeah, ac sy'n hilarious, achos mae'r merch yna yn y grŵp chat efo ni, she's a local lesbian. Um, oh! Yeah, a nath, um, pa nath yn danfon y neges yma, nath hi neges ei o fi ar wahan, bod fel, oh my god. Achos y peth gyda ni'n meddwl, oedd fel, mm. yeah. Ond ie, yeah, ma, achos mae pethau'n teimlo mor ddwys ar yr amser yna pan chi'n oedran yna anyway. Oh my god, yeah. A chi'n t'mo' trio fel meddwl my God beth yw hwn? A wedyn chi'n gweld perthynas rili dwys, achos ma' Skins fel rhaglen yn full on. Quite intense iawn. Fi'n meddwl, o be' fi'n cofio, oh my God fi eisiau gwylio hwn nôl. Dylen ni wylio fe nôl a dweud fel rhoi ymateb ni. Ond o be' fi'n cofio, odd e'n er bod Skins yn eitha fel crazy out mm. there, fel, fi'n cofio meddwl, o, mae hwn yn believable. Mm, Rhwng y ddwy yeah. yma. O, probably pob perthynas. Actually, ti'n cofio, nath nhw'n gwneud penod wedyn, oedd fel deng mlynedd yn ddiweddarach neu rhywbeth, neu pum mlynedd yn ddiweddarach. Nath nhw'n gwneud episod o Skins oedd fel hwnna. A'r unig... Ie, yeah, fi yn cofio.
Ie, ie, ie. Spoiler, yr unig yeah. rhai o'r cyplau oedd dal gyda'i gilydd, Oedd nhw. A fi'n cofio gwrando rhywbeth um, gyda'r cynnyrchwyr neu rhywbeth ar y pryd oedd yn gweud, ie, yeah, dyna, nhw oedd yr unig cwpl oedd yn neud synwyr i dal yeah. fod gyda'i gilydd. Yeah. Achos oedd cariad nhw mor... Mor grib, yeah. Just didwyll a yeah. just is what it is. Mm. Yeah. Oh, mm.
cute. okay, right, pwy nesa?

um, laundry wash a pethau. fi, fi eisiau fel bita'r smell yna. A mae hwn, Palm Violets, i fi yw'r gwynt yna. Okay.
Anyway, dyma Molly.
Not spawn. Na, ond os chi moyn. Totally.
Yeah. Is it mae pobl sy'n rhedeg palm a violet yn gwylio? right. Ond mae DJ Power Violent gobeithio yn. Ok, shout out Molly. Right, dyma beth oedd gan Molly i ddweud.
Hey hey girlies, soz dwi a allan o ardd ddoth i mas am hot girl walk! Felly, here we go, so. Gay awakening slash bisexual awakening fi oedd pan o'n i'n blentyn yn watsio Pirates of the Caribbean. So, o'n i'n rili, rili ffansïo Orlando Bloom. Ond wedyn 'ny, o'n i'n ffindo'n hunan yn teimlo teimladau tuag at Keira Knightley hefyd. So, Pan ma nhw'n gweud bisexual panic, I mean it, like o'n i'n panico, I was stressed, o'n i ddim yn gwybod beth oedd yn mynd ymlan. A wedyn 'ny, nes i watsio yr ail Scooby-Doo, a wedyn daeth Linda Cardellini lawr yr yy lawr y grisiau fel hot Velma... Velma, ie. ...yn yr yy yn y siwt oren yna. girlies it was a done deal. oh, she said. It's okay. I oh. like the girlies and I like the guys. Yeah.
Ti'n beth, ffynnu, achos nes i wylio, fi wedi dechrau gwylio rhywbeth ar Netflix, a fi'n meddwl dos ti wylio fe, gyda Velma. Yeah, beth no yw...
good deed.
A nag yw um, Shane o The Elwood? Ie, ie, ie, so maen nhw... Ww! Ie!
Ok, ma- this is an audio medium, so ti angen dweud beth ti'n neud. O, so maen nhw'n cusanu. Ok, cusanu. Pawb gwely. I don't know. Ie. Ond dim byd, ti'n gwybod, crazy. It's like PG-13. Ok. Ond ie, gwylio fe.
Um, ie, fel ma... Ddim quite Keira Knightley fi.

She's about a Um, foot taller than you for starters. Oh my so god. Twins.
Ie, ond paid yn hwnna, achos Hi- mae Heath bach yn fel sensitif am taldra hi. So just Ond mae hi'n paid- stunning.
Ond mae hi'n beautiful, Like, mae hi'n model. Ond, Legs for ond, days. I know.
Ond ie, yeah, mae ma personoliaeth yn debyg, achos fi'n meddwl, ni'n siarad am hwn yn debyg, a fi eisiau gwybod am ti a Rach. Fi'n meddwl achos ni di, ni di Ni'n 'run blwyddyn ysgol. Ok. Nath hi fynd i'r ysgol yn y Bont-faen, a nes i tyfu fyny yn y Bont-faen. A o'n i'n nabod loads o bobl oedd hi'n nabod yn ysgol, ond byth yn nabod hi. Yym, 'dyn ni dau wedi colli rhiant yn ein twenties, yn ein... Ie. ...twenties gynnar. Fi jyst ddim yn... Falle ma' fel jyst rhywbeth am bywydau ni sydd mor in sync... Ie. A dyna pam dyn ni gyda'r un um, values, yn i'r un pop mm. cultural references, achos mm. ni mor fel yr un, ni wedi byw yr un bywyd bron. Mewn ffordd, dim yeah. yn hollol, achos fi'n dod o privilege, dwi hi ddim, etc. Yeah. Ond, ie. Yeah. So fe ti, wyt ti'n teimlo'r un fath am reit, os na fel similarities yna? Mae dyn ni bywydau really gwahanol iawn yn, yn, yn
ar hwnna blwydd. Ie, um, mae'n eitha lot. Mae dyn ni, mae dyn ni ddiddordebau yn gyffredin, yeah, yeah. ond fi'n really mewn i fel pop culture references fi a stuff yeah. hynna. Mae Wel, mae gan Rach ADHD. Okay.
Um, a mae hi'n stryglo i eistedd lawr, frankly. Mae hi wastad yeah. fel, mae hi mor actif yn dew hi. Mae'n yeah. edrych marathon cynta hi, shut up. Um, mae hi'n

Oh, nice.
Dwi'n mynd i gym ar ôl hwn, actually.
OK, da iawn. Sorry, nice. carry on. Humble brag.
Wel, os no one asked. No Be ti'n neud? Is that ass ti, Shadi? Gweithio.
um, so, yeah, mae dyn ni lot o ddiddordebau yn gyffredin, mm -hmm. ond ni'n ni wahanol hefyd, so mae'n neis, cos ni'n gallu fel Fi'n ffeindio hwnna'n really nice, actually. Ni'n cael lli cyflwyno i'n gilydd i gwahanol mm, agweddau bywyd yeah. ni, sydd yn really nice. A ni hefyd ddim yn byw yn yr un lle. Na, exactly. So mae hwnna'n really hwyl, achos yeah. fi'n, so mae hi'n byw yn Brist ar hyn o bryd, fi'n byw yn Nghyrdydd. Mae'n really nice sort of cael like, little personal tour yeah. guide. A ni'n really hoffi bwyd. Mae... Fwy ohono ni'n really hoffi fel bwyta ma Be? Bwyd... Fi'n rili hoffi mynd allan i fwyta. A ni... A fwyta mas.
Fi'n mynd yn ôl i Paris. Oh, couldn't possibly comment. Wel, So, ie, yeah, ni'n hoffi mynd allan i fwyta, a mae hi'n chef amazing. So, yeah. fi'n really hoffi bod gyda rhywun sy'n gallu

A mae'n anodd, cos mae'n bod yn fel, fi really eisiau, fi'n meddwl bod fe'n mm. lush, ond ar y llaw arall fi fel... Ti hyn? Fi'n really joio'r ffeis yma, fi ddim yn di byw gyda nhw'n o'r blaen. So fi actually ddim wedi bod fel mewn dda mewn i perthnasau neu mae rhai fi wedi bod mewn i gyd wedi bod yn long distance. Yeah. So fi'n eitha annibynnol. Mm. Fi'n, um, I suppose, like,